Okay let's go. Indi o sözümiz hakynda birazjyk gürrüň bereli, nädip tanyşdyk, nädip bu ýagdaýa geldik. Men täze girmäge. Näme ýagdaýa geldik? Has gowy ýagdaýa geldik aýdaýyn. Hawa Hudaýa şükür oň üçinem. Bärde Ikimiziňem hiç hili ene-atamyz bolmanlygy üçin, garyndaşlygymyz bolmany üçin biz birek-biremize näçe ýyldan bäri desse edip ýörüs. Köp sag bolsun aýtýan, Allatagala şuny ýaly ýanymda joram, doganlam, maşgalasy-da, maşgalasy-da biziň maşgalamyzyň ýanynda durany üçin köp sag bolsun aýtýan. Hawa. Menem Menem menem Aý aglap başlamaly. Men täze Germaniýa gelen wagtlarym dil kursuna gatnaýardym. O wagtlaram ýoldaşy şu dil kurs okaýan ýerimde işleýän eken. Bärde türkmen barlygyny eşidip aýaly bilen tanyşdyrmak üçin yzyna düşüp başlaýar anna nomer bardy diýip gözläp şeýdip Gül maňa jaň etýär. Menem türkmen sesi eşidip şok bolýan. Hawa isleseň sen yzyna dowam edip bilersiň. Şo wagtlar barym.
Men saňa jaň etdim. Diýdim, sen lolamy diýdim. Sen senem aýtdyň, da benim lola. sen sen haçandan bäri? Men bir ýyldan bäri bu taýda diýdim. O diýdim, nämişe gep geplejeýimi bilmedim sen bilen. E, bir hyly da men üçin hasam

Eee, şeýdip tanyşyp gitdik. Eee, Gowam etdi ýöne.
Owa. Eee, Bolmasa nädip ta- tapyşar? Aýsyr, Aýsyr Aýsan sal- eee, sag olsun aýdýas. Hmm. Aýsyr aýdamy? Owa, Aýsuraýda olam bady o wagtlar. Hawa, şeýleräk. Ondan bäri, Hudaýa şükür, näçe ýyldan bäri eee, jora, eee, maşgala, dost gatnaşyklar edip gelýäs. Emm, Конечно, Kyn günlerimizem boldy, hawa kem ýerlerimizem boldy, ýöne şu ýagdaýa geldik. Düşünişmedik ýerlerimiz, näis, düşünişmedik ýerlerimizem boldy. Ýöne ha neme, neme, wažny zat, bir-biriň bilen açyk gepleşip, Bir-birimiziň kems ili gowy taraplarymyz we gowy däl taraplarymyzam realny gepläp aýdyp bilmek, açyk bolup bilmek. Şo zady öwrendik biz ikimiz-de aramyzda. Näme üçin diýsek, dostluk bermek, almak. Poetemu şoň üçin Häli köp ogry wideo Ýene gara, gepiňem bölüm. Diňe dostluk däl, durmuşda ýaşamak, tapawut ýok, iş bolsun, maşgalaňda bolsun, diňe almak däl, diňe-de bermegem däl, talap etmegem başarmaly, bermelem, gerek ýerinde almalam. Hawa, şony, şoň, şony aýdyp bilmek güýç bolmaly adamda, özüň nemäň bolmaly.

Özläp näme diýler, küýsäp ýaşap ýörüs. Şoň üçin bir azajyk Germaniýaň durmuşy bilen görkezip, türkmen gyzlaryň bir taýda nädip ýaşanyny görkezmek isleýäs. Karoçi, elimizden gelenini edýäs. Ili ýüregimizde näme bolsa, şony aýdyp, siziň ýüregiňizdenem jaý almany isleýäs.
Gaty gowy aýtdy. Indi e, biz professiýamyza gezek gelende men medisinada işleýän, e, kesellere seretýän, ýagny bakyjylyk görnüşinde-de, medsestra görnüşinde-de diýse bolýar. Hawa, bärde okadym, okuwymy gutardym. Eýýäm näçe ýyldan bäri işläp ýörün, opytym gowy, hasam gowy. Indi edebilsem, e, nesip bolsa başga ugurlardan hem okap, e, ýene-de daýşy diplomlar almak isleýän şu taýdan. Hawa, gyzgyja maňa ne? Sen aýdyp bilersiň. Hawa, menem salonçylyk parikmaher ugrundan okadym bu taýda. Parikmaherle Türkmenistana öwrenip geldim kanýeşna. O taýdadam öwrenip geldim. Bu taýda geldim, işledim. Men näme? Soýup näme diýerler bizde? Sertifikat diýseň hem bolýar. Meniň sertifikatym bu taýdan geçerli boldy. Şoňa begenýän Alla jana şükür. Potom ondan soň şu taýda men öz maýsterimi edip bildim, maýster diýip, maýster parikmahirlimi edip bildim Hudaýa şükür. Spesialist.
Hawa.
Owo şo şo ugrundan işläp ýören ugrym degişdi mana neme etmedim düşünmedim ptomu şda men öz işimi os gowy görýän ili blogerlik gowy görýän şoň üçinem şo taýda otyrys men lola bile göreris özem işini gowy gören üçinem işine gaty gowy etýändir şu taýda aşakda instagramym saýtyna girip görüp bilersiňiz. Hawa, ikimizem saýtymyz goýýas. Lola käwagtlary naharlar, gowy naharlar ili suşi, men suşi has gowy görýän. Şolar ýaly naharlary siz bilen paýlaşmaga çalyşýar. Menem käwagtlar atýan çalyşýan ýöne.